machiegni jawinjo na e kinde machalo koda maendi ma tobi jakomea nyathi kimirwa kendo ang'eyo ni odiechieng' ma kawuono ogandawa mag jokanyanam kata nyikwa ramogo bet piny mondo giwinj ane to kawuono juogi mag got ramogi wuoyi wi- wi ang'o kaluwore kod kaka piny dhi e ngima sani e kit dhano kod timne ma bende sani kipimo kod ngima chon tiyudo ka gwenyruok nitiere matut machuno nyaka to ramogi juok ramogi goye mbaka nyinga tobi jakobe nyathi kimira wan kod okinja makambo ka ok ang'eyo nokinja kawuono juogi wachang'o ewi got kaendi erokamano wuod komenya kawuono to juogi omor ewi got ramogi ka to ok omor ahinya Mhm, e nikech piny luo ka ok dhi maber ting'e ni juogi ok nyal bet mamor mhm, iwacho ni juogi o- ochi- o- obir e iyudo ka juogi obir koro iyudo ka nitie ka nitie weche machando ra- juogi awinji tiyudo ka juogi obir mana mm. kaka inene ng'en ka juogo obir akia ni kwara mogi neno kaka juogo obir eh. e, to juogi bir nikech ka juogi wuothi piny ramogi ajwang' mhm. to yudo ka nyithind luo mhm. ok dhi maber ineno ka timbe nyithindo tinde biro magalagala mhm. ting'e ni juogi en jatim nonro koro juogi golano kinja ma kambuotha ne piny ramogi nona tang'o matimre To timbe nyithindo ma sani ji neno ka galagala Mhm. luwore kod timbe jonyuolgi. Awinji. Eh, Manyiso ni jonyuolgi ne luwore gi weche Ramogi Ajwang'. Koro kawuono thuon wach ma juogi nigo ka. Mhm. Juogi dwa golo chik apar matayo obila. Awinji. E obila ka ing'e nitie moko miluongo ni obila mag ku- okwach kich. Mhm. Obila mrwayi. Mhm. obila mag kanga chike gi ng'eno riw- dwa riwogi te to ny- tich ing'eni ma ti neno kata tich mar obilani awinji oriwo gendini mathoth ing'eni chon en tich momi luor ahinya ne en tich mane omi luor ahinya to tijni iyudo ka oriwo gendini mathoth awinji iyudo ka oganda mathoth oriwre kanyakla koro tiyo tich obila to tich obila kitiyo kin nyakwara mogajwang' to nyaka iluwri gi chike ramogi ajwang' e kaka ari nyalo riere awinji ng'e ni wanyisi ne nyikwa ramogi ajwang' ni king'iyo oganda ma jokawiny osogo ok lu timbo tenga to gin jokawiny opija be ok lu timbo, timbo yundi to giduto gin chuech mag jokawiny to joka dhano bende dwarre ni nyakwara moga jwang' ok lu chike kata mag jogot kata chike mag o, a- abandu malo ka Mhm. e, ma waluongo ni semeji Ero, majirani e, majirani Wa- waduto wan nyi wan j- dhano Mhm. mak mana ni kitwa gi timbewa to opogre e, ing'e ni kit jaluo gi timbene Mhm. iyudo kopogre gi kit oganda ma kikuyu Mhm. to opogre gi kit oganda ma mluya awinji chik apar matayo bila awinji chik namba achiel nyakwar Ramogi Ajwang' matayi ka in obila wacho ni kik imak ng'ama onge ketho nikech ofuke ni nono Eh, ing'e ni ofuki ni nono Mm. duogi mag luo dag timni Eh, ing'eno ing'eno obila inyalo winjo kowacho nyinyi kujeni hapa mmetoka wapi na sasa ni saa ngapi ing'e ni sechego wacho kochwado lwete Ero. to lwete to onge saa na sasa ni saa ngapi to lwete no to onge saa Eh, koro kit ramogi juoki mag luo dag sando ng'ama onge ketho ing'e ni ng'ato agi gweno kaneye koro obilenge norido ne gandi ngima indara ka ere barua mondik gi chief ni gweno ni mari I- bed piny bed piny ting'e ni dayo dayo dayo komiye gweno dayo nigi nigi risit mano ndiki ni nyakware ni nyakware dhigo kuthurgi eh dhigo turu koro yudo kobila oneno gweno ni to onge kata ng'ama lawi ka go uwi tiketi ga ni bed piny magi ing'e ni obila moko ok obila te juogi ing'e ni tuomo obila moko obila moko to be beyo abeya Ero. koro wanyiso nyikwa Ramogi Ajwang' ma obila ni kidwaro ni mondo nyithindi chiemo kik roche nikech nyakwa Ramogi Ajwang' ka juogi wuoyo ting'iyo jogo mane osebeto obila i gweng'u Ero. ting'iyo ni to bende kare gidhi nadi to kirito chike juogi ma ng'ama onge ketho to ionge go gwach to juogi kik roch kari Aya, walwar kod eh, nyikwa Ramogi e chik namba ariyo ma bende tayo obila. Ng'en obila koro keto bunde piny. Juogi wuoyo kuo Juogi gi wuoyo. Gotra Ng'en Mogi. juogi ka wuoyo tiya bunde kech an koko bunde. Ni ogi makine. Kohero to gorete. Aya, chik namba ariyo nyakwa Ramogi Ajwang' Ero. ma bende tayo ikin obila wacho ni kik iwe jaricho nikech ochiwo asoya. Eh, Ing'e ni mako jakuo. kakwalo kata aturo duk ng'ato Ero. otieno ng'ato kailano kiweyo nikech ogolo mit bilie richo mitimono dhi dong' e wiyi kod nyithindi ng'en ng'ama okwalno koywak ni nyasaye ng'en tie mwandu moko ma nyasaye omiyo ng'ato ni koro ating'i malo jogweng' nochayou ahinya un joma ninyiero anyiera ng'en ni kwara mogi neno gweng' nitie miye moko ma nochayi ji kabisa ma kwan gi nowit oko nowit oko ni ka ng'ane to ang'o manyalo wuok eh ma gin kata ka ne solro mag lielo nitie to eto e- eto iwacho ni aon ng'ane weye mondi Wa- wawinje gima jaduong' ng'ane wacho sarach wadwaro gik madikonyi liel ka koro nyasaye bende oting'o gi malo to in obila ng'ato turo duk ng'ato kaelani ero to iti dwa konyo ng'ama oturo dukani Mano juok Ramogi Ajwang' Rochi. Ai ng'ama oturo dukani dwa mi pesani. Pesani en mar remo ma ng'acha ywak ewi pesa. E juogi mag Luo Rochi kendo Yeah. ketho kari. Awinji. E Ramogi juoki odag kuo. Ingeni ingeni ko ganda Luo kibe- kubet kamoro. Ero. Tiwinjo ka juogi wacho neno bwana mabiro cha macha jakuong'. Ero. Tiwinjo ka ji chako wacho eh ma jakuong' bwana ng'ani kik wuogo ka weuru kal. Matiende ni juok Ramogi Ajwang' odag kuo. koro ki nyakwara moga jwang' mobila Mhm. tisiro ng'ama jakuo Mhm. ni samoro ugwenyre kode Mhm. E, ni o- o- odhi ti- odhi tije tibendi dhi tiji to ichuli gan mondo en mirange kik oketh gige jopiny mano juogo rocho kari orocho nyithindi to nyikwara moga jwang' nyaka ng'e ni mwandu duto mani piny ka gin ga mag nyithind ji Mhm. to ka ko nyithindi orochre Ero. onge gima nyasaye nomiyi chik namba adek wacho ni kinego dhano kik idog i odi E idhi ir jathieth yiend nyaluo. Mano remo marach. E mano losi. Remo ni dhi luwi nyaka iodi gi gikwa e, nyaka piye nyaka e, mukulunda. Ng'en chik remo chik oyie no mi bunde. Ero. Mondo ng'at marach. Mm -hmm. irierigo mm -hmm. to ng'ama rach ni be kakoro dwa monji ti be nyaka igeng'ri mm -hmm. to kinege mm -hmm. to ramogi ajwang'o dag remb ramogi mm -hmm. wacho ramogi ng'en wacho ni kik neg dhano mm -hmm. koro kapo inego dhano yor both mm -hmm. kata iyor wang' teko to nyaka imadh yiend ramogi ajwang' kik idonji i odi kapod ok ohosi mani idhi gi tipo marach mane pok luo odwa wacho ni nyaka hosi Eh, mani ing'e ni kiwo- kidhi odi ero tinego dhano tidhi gi tipono ero ting'e ni gino nyalo luwo nyathini ko nyathi nyieroga nyiera kende olaw koro koro neno ya ka chwer mani dhogi nyathi olokre olokre bongo lala e kit ramo gi remb dhano pek e ka ok ohosi to nyalo ketho odi awinji e ng'e nek ne nitie koa chon ero to juogi mag luo ne noketo ni chikego mondo orit ng'ama oneko obed nek mar both kata nek mar wang' teko E, ng'i- to nyikwa ramogi nyaka ng'e kata ng'ama onindo isel ng'en kobilo maki gotieno ilewo kamoro sa gi ma kafiu ochopo ero to ing'e- obila nitie obila moko Mhm. ma en onyalo nyiso min ode Mm. ket dakuon ariera oko matin aduogo Eh, to yudi ka koro mogo ionge Mhm. to koro ling'i isel Mhm. juok ramoga jwang' dwaro ni ng'ata ng'ata monindo isel Mhm. kiny kowuok oko dog e ode Mhm. nyaka iluokri bilok nanga ikwong ikaw wath ikawo wath mondo tipo ma kocha ka kik idonji ni e ot e nono to kidhi gi tipo mar ah, sel ki- miwuok go kubila Mhm. to kanyo nyalo chal dalani ma in sa ka sa ni hawa bende anana gi mas ka ting'o ka to bende kwanya kwanya ka Mm, to agolo mana ka ywe luyi wang'a ka To kama kendo- no- kama no kendo- lwar na akia. eh, to kendo ng'ato gona sim ka to wiya wil Mm. to bilo kawa koro nyaka idhi bi riemb juogi maricho mag o- i odno Mhm. Ah, Kanya geno ni giwinjo. Chik namba ang'wen nyakwara moga jwang' mabe tayi ki nobila. Wacho nobila ma ndara kik kaw pesa kuom mtoka manyalo neko. Eh, ing'e ni nyikwara juogi neno gi to nyikwara moga jwang' neno gi. awinji Nitie obila moko ma korie bade. Tiwe nodwa rango tie mtoka kurumo. Kata ka gare nik ber. ero kar oriega bade nitie gimoro idrisa to ng'ama ka pog drisago ka gin ogendni mamoko Mhm. to juok ramoga jwang' kuwuoye to kit ramoga jwang' to juok ramoga jwang' odag nikech chik dwaro ni kik ji obed mo- modhigre e mtoka nikech tuo mar korona awinji itiyo e mtoka kalo kod ji koting' kalo ot mar kabich ka korona omako ng'ato e mtokano to richo duto dong' i wiyi gi nyithindi kata ka gari odhi motimo accident ni neno ka tael rach eh. to remo modhi opiny kan kech ema dichiwo thuolo mondo gini odhi remo ni dhi dok kuomi koro asenyiso nyikwara mogi ni bedo jalwen osigo mapek mhm. omiyo kino bila ma nyakwara moga jwang' tidwa ni bende dala ni chieng' moro kibeti wang' dhoodi mhm. to nyithindi mori kineno ka irangach mhm. Nyaka irit weche Ramogi Ajwang'. Chik namba abich kwa Ramogi Ajwang' ma bende tayo obila wacho ni kik ichod chi ng'ato. Eh, chi ng'ato okeloni wach ni jaode chande. Idhi mako jaode iketi sel kae to koro isero chiegi. Mano juogi mag luo rochi. Aya chik namba auchiel nyakwa Ramogi Ajwang' ma bende tayi ka in obila wacho ni kik imak osiep gi jakuo. Ni jakuo ng'iyo kodi. Ero. Ugwenyre kodi otieno kodhi tije. ka in marach tigochone nodirni gimoro mani irocho kari koro kiny to nyithindi ochako rochre Awinji. e ing'e ni juok ramogi ajwang' to rocho kari koro nyikwa ramogi mobila nyaka iyier ni iyiero pesa tiketh nyithindi kosi iwe pesa to kari chieng' moro bedie ing'e ni onge mwandu jakuo kit ramogi ajwang' kuwa wacho jueche juogi got ramogi ka awinji onge mwandu ma jakuo e piny luo mane osedongre ma jokuoye duto mane okwalo chon ka githo tiyudo ka nyithindgi mer amera to uso mwandugi te awinji koro onge t- ere ohala miyudo ichiemo kod jakuo tiloso mwandu biger gorofe to kiny nyithindo koro wang'gi kwar ha nyithindo wang'gi kwar ha uso awinji chik namba abiriyo nyakwar ramogi ajwang' ma bende tayi kino bila kawuok ni got ramogi ka weche ramogi ajwang' wacho ni kik ires ng'ama otimo tora ng'ato onego dhano kata otimo tim mamono ma piny kuong'o iti irit iringi dhi pande iweye iweye nikech omiyi mit bilie mano richo nodong' kuomi juogi mag luo dagi ng'ama reso ng'ama otimo tora e, mobila ma kama kiseneno ka ng'ato otimo gimo marach ng'ato terre kata mana gi nyare koro idware ga mondo otweye ito koro idwa ketho kes ero nikech o- ineno pesa nyosebilie nyosebilie gimoro wan wanyisi ni kit ramoga jwang' pesa tibo kawo to nyithindo to nibed maongego koro iyier pesa rumo to nyithindo to ok rum kata kichamo pesano hmm. to kesno chieng' nodong' wi nyithind gik mane jalcha otimo ema ne winj ni nyathini bende timo ne ng'ama chielo e, to magi juogi rocho nyithindo ka ilawo kabisa mhm. aya chik namba boro nyakuo ramoga jwang' mabende tayi ka in obila man kod juogi mag ramoga jwang' mhm. wacho ni kik ito agulu kata degi mag kong'o mag juogi mag juogi mag kitwa gi timbewa ei mako jalos kong'o mhm. Kik ito aguche mar kong'o kata puko konge. Weye en owuon en ema oting' konge. Kong'o ing'e ni en juogi. Ero. To kidwa ng'e ni en kong'o en gi chiemb juogi mapek. Ero. Tidhi kama inyombe. Ero. Tibodo ka ng'ato ng'ama owar. Aha. Bende orenje ne kong'o mbele ne. Ero. Tiwinjo kowacho ni ah jowadwa anto wara no kamadh abila abila. Tiwinjo ka juogi moro donjo kuom jaduong' moro wacho ni in iwuod siwina. Eh, in iwuod yaw siwina pap, yaw pap. Yaw pap. Tineno kokawo wi wi chupa. Ero. to tone matin ting'eni kit remo gajwang' ineno kasechego ochwado lewe bo mi wang'e matek manyiso ni ochiero juogi osaini eh, nyom in yaguch eh, juogi eh, bo chiero juogi bo yieng wiye matek bo kaye iwinjo ko bo wacho mowareno mm. okech manade matiende ni matek manade
bas mano ah, nyiso kora wenu manyiso ni kong'o en gir juogi e kit remo gajwang' onyuolo wayudo kowacho ni en gir juogi mhm. omiyo obila mhm. chik wang'e ni sirikal odag wach ma kong'o mhm. to kidhi mako jakong'o we tori ga guli ni magi we puko we puko gigo konego be onego bed ni ting'o gi gin ema gidhi bet evidence kiyalo jakong'o na mhm. make aguche ma kong'i e ting'e nitie obila moko mhm. ma nende ogwe aguch kong'o be tiende odonje agulu mano ramoga jwang' juogi oroki juogi oyie mondo odhi opuke kokalo e lwet ting'e ni samoro eh, samoro ing'e ni onyalo ga gwedegi ma kong'o Aha, notoye aha. to wuon gi ng'e ne ng'ama kia kisera Ero, ma ka notone matin eka duwuoge nyako ero. koro kong'e ma nomiyo wu- wuon gi obet wang' matek bosero min bonyuo onyuole Ero. mane ben kong'o nonge Mm. odak onyuole to og- ogo agulu Mm. juogi orochi chik namba ochiko nyakwara mogajwang'o bende tayi kinobila wacho ni kik igo ng'ama chal wuoru kata minu opingo kimako Eh, kisembe itere e sel kendo iyanye kendo ibayo ne wach nikech en jaduong' ma hike osego en dayo ma hike osego ma ok diringi e, e kit ramoga jwang' ki jaluo motiyo tich obila timako ng'at maro- machalo babani dembe kendo wuo kode mos kitere e od twech imako dayo machalo gi dayo ni moro e, kotimo kotimo ketho to ka tek kabisa to wuog ja dhoot machielo e, no bwana gin ema kaw jaduong'ni ababro mako ng'ama chielo kik isemb ng'ami go ng'ami luongo ni baba ni kata mama ni opingo otelo mbele ni tiluwe e, to hombi to in ok iwinji ibiro teri kot ichung' koni tibo ochung' kocha Eh, koro ni- uyalo kode eh, nipenjo ipenjo ng'ama mamani ero ni in gang'o Eh. Eh, in gang'o Aha. mondo wane kaka ikonyi ero mano kit ramogi ajwang' orocho kari awinji koro nyikwa ramogi ajwang' ma nyithindgi obila Onego ginyis nyi- nyithindgi ni chike Ramogi Ajwangi nyaka gilurego. Ah, Wang'i ane ing'e ni ng'ama chalo janyuolini ok igo chongi piny ni ing'wonene kata mako janyuolini kode ing'e nitie jomoko mawacho ni baba an itich sirikal man go ni en nyota ni en ma sirikal kiketho chik an atweyi atweya janyuol ni kinyis kamano chik namba apar nyakuo ramogi ajwang' ma koro watieko go chike gi got ramogi matayi ka in obila awinji mar ramogi ajwang' wacho ni tem udhi e kanisa tem idhi e kanisa obila ulamo pile pile nikech tich ma utiyono jachien ng'enye molo malaika ing'e ni tich obila en ena tich mag geng'o weche mege jochiende koro geng'o jochiende kok idhigo yo makare Ero. to ketho kari koro obila mawinjo weche juogi mag ramogi awinji koluwore gi chike ramogi ajwangi Mm. kech juogi magologi kimakogi to inibed mamor kiwe tich kiritaya ini dalani inibed mamor gi nyithindi ka nyithindi biro limi awinji To kitiyo ma opogre gi chik apar ma juogo gologi, to in iywagi rangayi kibet, kineno gik matimre kuom nyithindi. Mano e weche Ramogi Ajwang' kawuok e got Ramogi ka. Mana kamano, jawinjona ne wan kod Okinja Makambo e wi got Ramogi kaendi Kokinja kolo chik apar matayo obila. Mae wach mosemako juogi mag ogandawa matiyo tij obila kiyudo ka ne gitiyo maber kendo ngimagi ne ber mokalo to kaluwore kod kaka ne gitiyo oko mar chike mag kit luo kod, ra- kod timbewa ei tije mane otiyo mar obilano tiyudo ka koro koseyudo yueyo kata entie retirement tiyudo ka koro tuoche moko magalagala dala mane koro kethore yore ne mane oloso mane ni malo koro dok piny matiende ni notiyo gi juogi mag luo marach e kinde mane otiyo ei tich mar obila nyinga atobi jakome nyathi kimirwa